Miarahaba antsika rehetra manaraka ny fandaharana Question pour un champion. Androany ny fandaharantsika dia manana zana-pandaharana antsoina hoe Question pour un cerf volant. Ny cerf volant dia ireo karazana olona mora mahazo kely rehefa hazavainao iny be dia be. Rehefa hazavainao iny be dia be zany izy dia azony any ilay izy any amin'ny farany. Ireo karazana olona rehefa maneno ny réveil-ny dia ny vatany no mitsangana fa ny sainy matetika mbola manao grasse matinée. Ireo karazana olona rehefa tonga ny examen dia ny vatany no mitsofoka ao amin'ny salle d'examen fa ny sainy matetika miteny amin'ny vatany hoe Andrasako aty ivelany aty ianao fa za aloha mbola hidozy kely fa mbola sady mbola hilahatra mofo mangahazo kely any amin'ny cantine aho dia ny saina zany mirenireny any fa ny vatana no notsofiko amin'ny salle d'examen. Ireo karazan'olona ireo matetika le afa-po tamin'ny fiainana dia aleon'ny zareo aho no mividy diploma satria sady manahirana be koa le milahatra diploma ery amin'ny office du bac ery fa bac diploma anao raha zoky no alainao. Ohatr'ireny tena hoe mangataka iny ireny ianao maka le diploma eny amin'ny office du bac. Ka ny mpandray anjarantsika voalohany androany dia i Monsieur Tintin. Horakoraka be tamin'ny dimy hariva ny fotoana anay, amin'ny dimy maraina izy dia efa tonga teo fa izy hono no lehibe any Cerf Volant. Horakoraka be ho'a Monsieur Tintin. Tena voalohany ary hoan'i Tintin. Raha ohatra ka hoe folo kilao ny bagage à main, ny volamena tavoaka anefa telo amby fitopolo kilao. Bagage à main firy no nafahana namoaka ny volamena telo amby fitopolo kilao? Za koa tsy dia any na amin'ilay matematika satria ilay matematika izany taloha azoko e! Fa rehefa nampiana lettre be dia be ilay chiffre dia lasa tsy azoko intsony ilay izy hoe inona ny calcule na ny lettre sa ny chiffre. Fanontaniana manaraka ho an'i Monsieur Tintin, Major de promotion en UPRIME, Chef de classe-n'ny Cerf volant. Raha ohatra ka hoe telo kilao ny ordinateur portable ka ampiako volamena telo amby fitopolo kilao ao anatiny, firy ny totalin'ny bagage à main-ako? Trois kilos plus soixante treize kilos, trois dans ma tête, soixante treize sur mes doigts. Hay! Toa be dia be mihitsy ny ilaina amin'izany fa tokony hoe tsy mitondra an'ilay ordi fotsiny dia vita. Tena manaraka ary raha ohatra ka hoe mikarama sao maintsy cinq millions dia j'ai un knapp sa ny prime ny deux millions ny hofantrano ny onze millions afaka firy vola ny knapp sa no faillite ary tsy maintsy ho privatisena. Misy koa tsika eto amin'ny facebook ny diso satria ataontsika kilalao mihitsy ilay raharaham-pirenena satria raha nataonareo tany ambany ondana izao ny cotisation knapp sa ny dadabe sy bebeanareo dia mbola manana pension izy ohatran'izao. Aza razentsy tsy dia maharatsy azy Monsieur Tintin antsoina koa hoe Ngiarolety a! de mety hisy ny fanovana ny membre ny gouvernementa. Raha sanatria ka tsy maintsy hanaraka an ry cent millions sy reko remplace ry Bobo Sosety ianao a! iza no mety mety hahasolo anao kokoa dadan'i Jemima sa i dadan'i Brian? Raha ohatra ka hoe tena tianareo ilay seporiporiana amin'ny fiainana dia fidio dadan'i Brian fa iny ny specialité amin'ny resaka fahaseporipiainana.